That's Gigi. Krobia Asante Kotoko. Krobia Asante Kotoko. Krobia Asante Kotoko. Yɛda mo ase bebree sɛ mode ɔdɔ abɛbɔ ɔdɔ mu. Na biribi a woyɛ biara no sɛ titire ni ni mu a, ade anwie pɛyɛ. Enti nnɛ yi yɛahwehwɛ mu Switzerland, yɛakɔ akyirikyiri na yɛakɔnya barima bi a nnɛ yi ɔbɛtena nnɛ dwumadie yi mu na wahwɛ ma dwumadie a yɛyɛ nyinaa no atɔ anaa akɔ tɔɔtee ama yɛn. Na yɛhwehwɛɛ mu nso yɛanyɛ obiara sɛ barima katakyi a yɛfrɛ no Nana Kwaku Adai Jonathan, ɔno na ɛbɛyɛ titirani ɛnnɛ dwumadie no mu. Enti sɛ Nana Kwaku Adai Jonathan wɔ ha a, mesrɛ ɔmma ne mu so na Nana nom ahemfo nhu no. Yɛda ase bebree. Yo, saa man no abɛfo akonnwa ntɛm so ama yɛn. Yɛrebɔ no tɛwtɛw. Yɛda mo ase. Momma mfa yɛmfa nsɛmmɔ bio mfa nhyia no. Afei mpaninfoɔ a ɛbɛtaa akyire bi ne Mister Thomas Asare. Mister Thomas wɔ ha a ɔnso bɛfo akonwa ma yɛn. Mesrɛ tena Chairman nkyɛn ma yɛn na Mister Asare so wɔ ha a. Yɛsrɛ brɛ anim o, yɛahyɛ da na yɛasiesie anim na ma mo. Afei Mister Billy Toso ɔwɔ ha na wakɔfa akonnwa ama yɛn. Yoo, yɛsɛ ɔbɛba akyiri yi, yɛtwɛn no. Afei Mister Yaw Podo wowɔ ha a, na wo nso wabɛforo akonnwa ama yɛn. Yɛwura Yaw Podo, Ɔdaworoma, bɛforo akonnwa wɔ soro ma yɛn. Akwan mu a wɔreba. Afei Mista Henry, Mista Henry Nyarko Tutu, yɛn wura Henry Nyarko Tutu, wɔn nso yɛato yɛn nsa afrɛ sononko kwan ara so. Yo. Afei

Ɛyɛ Mister Thomas Asare, Minim Sɛbi Ka Abɔ Din Dada Afei. Asare Bravo, Ɔno nso wɔ soro hɔ. Nana Mister Sefa, Mister Sefa, Mister Sefa nso bra soro ma yɛn. Mister Sefa, Onyamae. Ɔhene Ba Nana Amoako, Ɛyɛ Kumasi Ahensan Akyi Dɔnhene na Wadawuroma. Ɔwɔ yɛ o. Nso. Ɛy. Madam Abigail Nante, Ɔwɔ yɛ o. Bi, Ɔwɔ ha na Ɔnso Asɔre Ame Amoako Aba Soronko Nko Ara. Mister Lee, Mister Lee. Mister Elie. Sir Roberto, Sir Roberto, wo nso wo ha na wɔbɛforo soro. Nhunu deɛ menka nhyɛ Onyankopɔn. Onyankopɔn animuonyam. Sɛ ɔman kɛseɛ te sɛ Switzerland, sɛ wɔyi otitenani a ɔbɛdi wɔn Asanteman ekuo a yɛate. Wɔ Switzerland hanom ne mu a, ne yɛahyɛ wo animuonyam. Na deɛ ɛdi kan no, medi kan mesrɛ meka si ɔkyeame panin a ɔwɔ hanom so ma me nananom ahemfo, me nananom ahemmaa, me nuanom mmaa ne mmarima, wɔfiri akyirikyirikyiri aba. Ɛwom sɛ nananom atrɛw nkonnwafoɔ no, wɔn titiriw nam de si wɔn soɔ, paw kyɛw si wɔn soɔ. Sɛ chairman ɔkasa na anyɛ yie koraa no a, me de mɛyi me nan asi me mpaboa so abɔ me mu ase wɔ wɔn anim apa wɔn kyɛw. Ɛɛ deɛ titiriw a nti yɛahyia mu ha ɛnnɛ. Ɛyɛ Asanteman ekuo a wɔwɔ Switzerland ha ɛnnɛ. Yɛn nso yɛnim sɛ Asante wɔ bi kyerɛ, Asante wɔ bi ka. Na yɛreba abɛda yɛn ho adi. Ɛyɛ mpo yɛbaa Hemaa a, yɛyi no Nana Adwoa Yɛakya a ɔdi kan. Oyi akwan bɛda no adi akyerɛ amansan nyinaa ma wɔahunu sɛ Asante wɔ bi. Nananom nhemfo, mpanimfoɔ a moahyiam ha, asɔfo a mowɔ ha, me nuanom mmaa ne mmarima, Ɛyɛ me anigye pii sɛ ɛnnɛ mede reto mo anim wɔ Asanteman ekuo a wɔayi me titrani a megyina mo anim. Na deɛ ɛdi kan, mɛdi kan ama nananom nyinaa akwaaba, wɔn a wɔtuu ewiemuhyɛn, Wɔde teaseɛnam, wɔde motor car, ne nyinaa ɛbaa ha nom no gyina Asanteman ekuo a ɛwɔ Switzerland ha nom ma wɔn nyinaa akɔ aba. Na deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, nkabɔ mu na ɛyɛ. Asanteman deɛ yɛpɛ nkabɔmu, yɛpɛ nkabɔmu. Nti yɛne a wɔn wɔ German, Holland, Europe baabiara, yɛn nyinaa na yɛtumi gyina prɛko pɛ na yɛka sɛ yɛka yɛn ho bom. Na dodoɔ na ɛyɛ. Praeɛ wɔ hɔ yi, sɛ woyi baako na wobu mu a, ɛbu. Nanso no. Woka bɔ mu a, wontumi mmɔ mu. Dodoɔ na ɛyɛ. Asanteman yɛ ɛɛ kuo bi a ɛso yie. Ɛso ma nnipa pa ara. Ɛso bo ma obi biara. Ɛno nti, megyina ha na mekyerɛ sɛ, mo a mpo monnɔm ekuo no, Sesei a nea moayɛ ahunu yi, deɛ ayɛ ama akyerɛ mo yi, mo no, mobɛhunu sɛ ampa ɛkoro yɛ yɛ, enti mode mo ho bɛba abɛdom yɛn, na yɛn nyinaa yɛanya eku kɛseɛ a yɛn ani bɛgyeɛ na yɛde bɛboaboa yɛn ho. Ɔman biara wɔ ne kasa a wɔka, na nka mebɛgyina ha no, ɛyɛ me sɛ Asanteman, Mewɔ Switzerland. Nka me kasaa no kasa a ɛwɔ ha no yɛka German anaase yɛbɛka no brɔfo ama apotɔfoɔ no a ɔmo wɔ ha wɔ yɛn mu no ɔmo nso ate. Nanso ɛyɛ amammerɛ sɛ Otweadiampɔn Kwame Ototorobontu no a ɔbɔɔ ɔsoro ne asaase no, Ɔde ɔman biara kasa maa no, enti na ɔwɔ sɛ meka Asante. Ná dodoɔ no ara no yɛ teɛ, ɛfiri sɛ Asante na yɛreyi no adi akyerɛ. Deɛ mewɔ ka nyinaa ne sɛ, menni tentene biara mɛka. Mesrɛ sɛ obi biara a ɔmfa ne ho nhyɛ Asanteman kuo yi mu no, Mesrɛ no ara padekyɛw, sɛ woyɛ Asanteni a wowɔ ɔman yi mu a, wobɛbɔ mmɔden na wode wo ho ahyɛ ekuo yi nsa. Na ɛkɔ soɔ ɛkɔ soɔ nyinaa no, ɛkɔ so a ɛkɔ soɔ nyinaa no, ɔkwan nkyɛn adeɛ ɛɛfaa. Yɛde sika na ɛyɛ. Ɛno nti, mɛsrɛ mo, asrɛ mo, asrɛ adɔfo ne anuanom a wɔwɔ ha nyinaa sɛ, ɛduru mmerɛ a yɛreyi ntoboa a, mommoa yɛn, mommɛgyina yɛn akyi na biribiara nyɛ fɛ. Amammerɛ kyerɛ. Na neɛ yɛn nananom aka ato hɔ nom ama yɛn ahunu ne sɛ, sɛ wowɔ abɔfra, na abɔfra no te wo nkyɛn, na woankyerɛ no sɛdeɛ yɛsi hohoro yɛn nsa na yɛdidi a, ɔrenhunu yɛn. Enti amammerɛ, yɛn mpanimfoɔ yi a yɛwɔ ha yi, Nananom bɛdom yɛn na wɔaboa yɛn na wɔakyerɛ yɛn sɛdeɛ ekuo mpanimfoɔ a wɔdi anim no nyina ara nso no, wɔbɛtumi ahunu ne akyerɛ yɛn mma ne yɛn nananom Asante amammerɛ wɔ Switzerland ha. Na ɛno no bɛboa yɛn ama daakye yɛn kyiri no nso atena wɔ ɔman yi mu daadaa. Meda mo nyinaa ase sɛ yɛtoo nsa frɛɛ mo nananom nhemfo moaba na moaba abɛtaa yɛn akyi ama dwumadie yi awie pɛyɛ. Mede Onyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro ne asaase no da mo nyinaa ase. M'ano asi. Meda mo ase bebree. Monica sa. Sɛ mo nyinaa nim sɛ ɛnyɛ watraa ha na nsaase wɔ ho mpempena adeɛ, dɛnkyɛmmoɔ, sika futuro, yaawa ɛne gold. Nanso aha yi deɛ obi ma nso a yɛwɔ yi yɛnni asaase wɔ ha. Yɛka sɛ de obi si akonnwa so a, mo ara monim. Na ha yi deɛ, asase biara nni ha. Nanso mpanyin se, Mo ara na moasoma no oo, sɛ ɔmmɛtena akonnwa no so. Sɛdeɛ bia meka no, sɛ obi bɛsusu n'asɛm ho kyerɛ wo a, ɔmpɛ wo nyansasɛm a, na ɔpɛ sɛ nananom bɔ kwaseasɛm. Enti ne ti atwa mu ara sɛ, Akonnwa no nie! Akonnwa no ni oo, yɛpepa ho ntoma.